karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengio nditũ nĩ nyingĩ ciheanĩtwo but ũhoro wa ma mũtingĩũmenya rĩu Theresa Karangũ atigĩte ma fans make megegeire thutha wake kũrekereria ndũmĩrĩri with a coded message ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩhuana Sarah Keandre, ndeto iria ikoretwo igĩthiũrũrũkio ng'enda-inĩ ciĩgiĩ Ken na famĩlĩ yake, na Triza aarĩtie mĩario ĩno thutha wake gũcemania Live Live na Tata Esse mũthĩ wa ira igongona-inĩ rĩa Kairũ wa Ndeiya mũkawa-inĩ wa Blue Springs but it was a strange moment for these two being seen not talkative to each other, Triza na Tata Esse didn't embrace each other mũthĩ wa ira ta ũrĩa makoretwo ciumia cigana ũna hĩtũku but andũ matigĩtwo na gĩkeno thutha wa performance ya Triza na Karango makĩringithia kĩgoco me hamwe o kũu Blue Springs. Maiyũirwo nĩ gĩkeno ũndũ ũtarĩ wonekana. Karango na Triza magĩ perform nyĩmbo ciao me hamwe after Triza kwĩgwatĩra igweta. But rĩu Triza nĩ akorwo akĩaria ndũmĩrĩri ĩrĩa yoete mwerekera mwerũ harĩa thutha ũcio akorwo akĩonania wega ta wega makinya marĩa kana matua marĩa ahĩmbĩrĩtie thutha wa njatũkano yake na mwamũ wa andũ arĩa marĩ supporters ake matongoretio nĩ Wanja Nyarari Ese Wawiri oho na Esther Baubaka na Triza has finally revealed her new house ũũ nĩ thutha wake kuonania nao the interiors of the house nyũmba o ĩrĩa Karanga augĩte nĩ nyũmba njega mũno after Triza kũrekereria gathenema gake gũkĩonania ũyũ nĩ mũbango wa Karanga hamwe na mũtumia wake Triza kũhamĩra nyũmba njerũ and going ahead to furnish the house me hamwe na the beautiful part of it nĩ atĩ Karanga Mũraya is organizing endorsements cia Triza kũrĩ kambuni ici irĩ igweta harĩa Theresa has now just signed a new contract na Modern Pacific Furniture ta brand ambassador wao kũrĩa no kuo magũrĩte furniture cia Theresa's new house me hamwe na Karango, ndeto ĩrĩa Murage arakorirwo agĩ confirm mbere ya Theresa kwanjĩrĩria wĩra kuo kũrĩa Theresa nĩ akorwo akĩonania wabici yake njerũ kwa Modern Pacific Furniture. na mbica ingĩ me hamwe na Mũrage, macambĩki magĩthiĩ na mbere gũkũngũĩra Triza na njĩra nene. Ĩndĩ rĩu ndũmĩrĩri ĩno ya Triza harĩa augĩte it's easy to get the information but difficult to find the truth akĩrĩkia na tiki igĩrĩ. Nĩ raithi mũno kũigua ndeto no nĩ ũritũ kũigua ũma wa ndeto icio. Triza akĩaria na njĩra ĩhithanĩtio ũndũ warĩkia kũmenyekana ĩno nĩ ndũmĩrĩri arakĩaria amĩerekeirie kũrĩ andũ kana gĩkundi kĩa andũ arĩa makoretwo makĩaria ndeto ciake making narratives about her aga trend mũno and taking most of the online headlines akiuga ndeto nĩ nyingĩ ikwario na kũhithũria maybe hatirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũheanwo wake ũrĩ na ũma arĩ njĩra ya gũkĩonania she is not anytime soon coming out to clarify the truth ya ndeto iria igũkorwo igĩtambio ciake nĩ itha gũtirĩ mũndũ ũkũmenya maũndũ marĩa abangĩte gwĩka harĩa tuonete ngwatanĩro nene gatagatĩ gake na Karangũ Mũraya